Xi drabi noħolqu kelmiet ġodda minn żewġ kelmiet qodma. Ngħidu aħna, kantawtur. Kelma maħluqa minn kantant u awtur, u li tirreferi għal min jikteb u jkanta l-lirika tiegħu stess. X'nafu dwar is-Sena tal-Kantawturi f'Malta? Hawn min jgħid li dal-fatat kien bandisti minn fil-festa waqt ġlieda fiz-zuntier għala daqqa ta' kandlier. Kantawtur huwa l-kantant li jkanta l-kanzunetti li jikteb huwa stess. Hawn kantawturi li jiktbu l-lirika biss u xi ħaddieħor jikteb il-mużga u hawn kantawturi li jiktbu l-mużga fuq kliem ta' ħaddieħor. Min-naħa tiegħi jiena nikteb il-kanzunetti tiegħi b'lirika tiegħi u ktibt ukoll kanzunetti ma' persuni oħra. Bdina nara wkoll ta' vantaġġ li ma tiktibx biss kanzunetti bil-lirika tiegħek imma wkoll kultant tissieħeb ma' ħaddieħor għax meta int qed tikteb ma' ħaddieħor qed tieħu ideat differenti, l-istil tal-lirika tista' tkun differenti minn dik li tikteb inti, allura toħroq mużga u kanzunetti pjuttost differenti. Bħal meta ingħaqadt pereżempju ma' dawk li jiktbu l-iskripts tat-teatru u nikteb kanzunetti għat-teatru, hemmhekk inti tieħu aspett differenti għax ikollok l-idea wkoll ta' min kiteb il-lirika. Ilkoll ħadni għal-lezzjoni mill-iskola ta' Beslan. Poġġejna dej xulxin fuq l-istess bank tal-istess klassi.
Meta kantawtur jikteb u jkanta il-kanzunetti tiegħu stess, ovvjament se jagħti l-emozzjoni l-istess emozzjoni li ħass meta kiteb dawk il-kanzunetti għax ovvjament ikun kitibhom hu u jaf eżatt x'ried jgħid. Imma dan ma jeskludix li jiġu kantati minn xi ħadd ieħor, jista' jkun kantanti aħjar minnu li jinterpretawhom. Jien naf niġi nagħti eżempju pereżempju l-kantawtur Taljan Lucio Battisti pereżempju, il-kanzunetti tiegħu ġew interpretati minn Mina pereżempju, kantanta bravissima. U tara il-verżjonijiet kemm ta' tiegħu li fl-opinjoni tiegħi jogħġbuni mod u kantanti oħra li interpretawhom li jogħġbuk b'mod differenti. Twelidt ivvizzjat għall-arja savja li titlek bil
Hawn ħafna kantawturi u popolari wkoll daqs kantanti li ma jiktbux il-kanzunetti tagħhom. Insemmi wkoll kantanti bħal pereżempju Fred Bortelli. Fred Bortelli jikteb il-kanzunetti tiegħu stess. Walter Micallef, Corazon Mizzi, Philip Vella, ħafna drabi forsi ma nindunawx li dawk kienu kanzunetti mhux biss ikantawhom imma kitbuhom huma stess.
Min-naħa tiegħi bħala kantawtur inħossni fortunat li kelli ħafna opportunitajiet, speċjalment fuq it-televiżjoni lokali. Imma wkoll jiena niġi mistieden ħafna speċjalment f'lejliet letterarji fejn il-kanzunetti Maltin huma popolari ħafna u jiġu adattati għal serati bħal dawn. Lejliet Maltin, ġeneralment jiena dejjem meta kantajt fil-pubbliku ġeneralment kantajt kanzunetti li ktibt jiena stess.
Qed ngħix ivvizzjat għall-arja fina li tinfed il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti